Salowmaleýkim professor doktor Oral Durdaga. Şeýle gepleşigi, gürrüňdeşligi etmegimiz üçin razy bolup geleniň üçin köp minnetdarlygymy bildirýän. Indi belli soraglam bar we şolary size soramak isleýän. Ilki bilen özüňizi tanatsaňyz diýip soramak isleýän. Özüňiz barada maglumat bilmek isleýäs. Bilýän. Taňry ýalkasyn. Meň adym Oral Durdy Tumaç.

Şu wagtda projektimizi şu edýän işlerimi şu School of Medicine-de we Hewrde ýaş ogullary gördügo hulasa şunda-da ştada erteden bäri şu wagt tamam simpoziumda we really enjoyed it Hewrde begendik. Indi siz Eýrandan geldim diýdiňiz-de? Men Eýranyň türkmeni. Kyrk ýyl ozal geldim scholarship bilen geldim. Scholarship-iň gelinim Amerika. PHD-mi alamyzdan soňra Ptada iş aldyk, galdyk. Oregon State University-de işledim on dört, on bäş ýyl, Destin Oregon. Ondan soňrany Ptada bir biotek kompaniýa bizi emploýed etdi.

Şu Eýrandan gelip şu derejeleri gazanmagyňyzda iň esasy durmuşyňyzda bolan kynçylyklar barada gürrüň berseňiz. Ok, berekella. Men Eýranda özüm bir obadan geldim Bender Türkmen diýerler. Derýa Kaspen Kaspian Sin gapdalynjygynda. Ýigrimi otuz maýl borderline O wagtda Sowiet Union nerler bu wagt Türkmen Türkmen öz Türkmenistanymyzyň borderline. Bir ol kişijek obadan geldim. High school'um tamam etdim. Gitdim bir university bady Gawy university, Pehlevi university diýerdiler, Şiraz university diýerler oňa. Ol Iranda. Ol Iranda.

Bir oglum bardy üç ýaşynda, bir oguljygym bardy täze bäbejik näçe aýynda. Men hiç pul Irandan gelmedi, hiç zadymyz ýokdy. Gije gündiz başga ýerden işläp öz günümizi geçirip şu PHD-mi aldym. Her bir her bir kynçylyk bilen, her bir zat bilen. Hiç wagtda şu wagtlarda kän iranylaryň studentleri pul eline gelmediler, yzlaryna gitdiler. Uniwersitini terk etdiler. Men etmedim. Men aýtdym, Aý, şundan çydyp geldim Amerika diýdim. Şuny men alaryn. PHD-mi men alaryn. Maksadyňyz üçin göreşdiňiz. Maksadyma ýeterin. Pulady işläp gije-gündiz ony et, muny et. Hoteli, hotelde işle. Kişijaňa diýdi ki, biz PHD-mizi aldyk. PHD-mizi alanymyzdan soňrany he görede gawun ümri bir özüni tarif etjekkä, bir gawun ümri bilen PHD-mizi tüketdik. Şo şu Oregon State University'de ozüm iş aldym. Şo tazada iş aldym-ow näçe ýyl fakulty boldum. Şu şoda indi şondan soňra dan işimde galdym. Öwre sagçylyk çekdik weli öz maksadyňy röwşen bolsa, maksadyň clear bolsa, şon ýetersiň inşallah. Ol ol ol Oglangyşagymda zenanymda türkmen, oda çöz pendir türkmenden türkmen, üç däne oglum bar, üç oglum, Küreş, Küreş otuz dokuz ýaşynda, Araşmaz otuz alty ýaşynda, bir Taýmazymyz-da bar, on ýedi ýaş, otuz alty we otuz dokuz. Bäh hemmejamiz işşallah maksadymyza ýetsek şu gün aýdyşym ýanak şu tasada gelip sizi göremizde özüme bir dünýäni berlen ýanak maňa. Kyrk ýyl tada gelen adam biz ozal türkmen görmedik gördük tada. Bir türkmen Amerikaň özünde bir türkmen bar ýer derler na tüm dünýä berlen ýanak däme şoňa giderdik. Indi işşallah gözle töweregimizi gözle ýüz däne türkmen oglanly işläpdir. Bize bir dünýä şol bize dünýä berlen ýanak bize. Hawa. Ondan çyn hem elimizden gelen zatlary ederdik bu türkmen doganlarymyza. Bize türkmen muhim ne? Türkmen Türkmenistandan ya İran'dan ya Irak'tan bizim hemme jayımız türkmen. Biz türkmen. Şu muhim bize. Şu wagtky durmuşyňyzda size belli bir üstünlikler berilendir. Şol aýdyşym ýanak biz Şollap uniwersitet näçe ýyl işledim, ondan soň biotek kompaniýada näçe ýyl işledim. On alty, on bäş ýyl biotek kompaniýada işledik. Ba, bu uniwersitet şu wagt işläpdim. Bir zatlarda işläňde research etjek bolsaň, bir bir problem sen grantyň almaly. Sen you have to compete to grant almaly. Şol Ýa özüm aldym iki däne grant, başga adamlar meň bilen işleýän adamlarada uluda gawy grant aldylar bizde şolara dämi contributor collaborator diýedigä collaboration bilen grant alardyk. Özüm aýdyşmaýanok bolup iki däne NIH den grant aldym weli ýokarky onjada onjada ulakan zat dä. Subat

Ozan şodap baramyzda ozan maşyn bilen Merwden geçip öz öýümize gitdik. So this loop was completed. Ýöne bir bir sirkel dogurladyk. Öz öýümizden gidip Amerika geldim Türkmenistana Ýamaşgadan bardym öz obamyza. So it was the greatest moment in my life. Gelejege tarap serediňizde nämeler planlaýaňyz? Şu wagta çenli bir giden işleri bitiripsiňiz, bir giden işleri edipsiňiz, halka, millete peýdaňyz degipdir. Indi gelejege seredip nämeler planlaýaňyz? Indi men retaýrmende ýakynda biz indi. Men Arzumdy ki şu june bir aýdan bin retired boljak diýip. But, weli, weli maňa işleýän ýerimde men islediler ki ýene-de üç ýyl gal diýip. Men diýdi biz diýdi saňa ehtiýajymyz bar. Sen diýdi iki ýyl, üç ýyl ýa bäş ýyl gal diýdi. Ondan üçin men ýene-de üç ýyl galjak ýogsam bir retired bolup oglan uşagym bilen gitjekdim Türkmenistana, Irana, bir dünýä gitjekdik bir gezmeden çykyp, gezent gezen üçin. Indi men häzir-de şu galmaly bolýan şol işleýän ýerimde. Olar maňa, olar maňa gal diýýärler. Üç ýyl. Işallah şol indi şu bir arzuwym bar, bir Türkmenistan bilen şol işleýän ýerimde şu surgeon doktorlary Türkmenistana äkitjek. Türkmenistana äkidip şol Türkmenistanyň doktorlaryna trening bersinler. Ozonda şol Türkmenistanyň serjonlerini äkelip şu UVA Medical School-a şu taze tren bersinler. Hä aragatnaşyk gurmak isleýäňiz. Hawa aragatnaşyk so we sign the documents everything. We sign the document from School of Medicine UVA indi şuny iberdik indi foreign minister Türkmenistana. Eger omur bize nesip bolsa Şu indi iki ýyl, üç ýylyň içinde şu galanda şony men şony başarjak şony, şony eýjek. Ozan şu öz doganlarym, öz serjerlerimiz ta äkilip amerikan sistemi bilen tren görsünler. Bulary äkitjek Türkmenistana öz elleri bilen şu doktorlary, jewan doktorlara trening bersinler. Şol meň bir bir olakan şol meň future Bärnamam programym şol. Hawa, inşallah şony başarsam boljak hawa. Nesip bolsa bolar. Hawa, inşallah, hawa, inşallah, hawa, hawa. Bu ýerde ýaşlary ýaňy gördüňiz, türkmen ýaşlary bärik gelip sizi diňlediler, başga belli-belli adamlary diňlediler. Indi şo ýaşlara we dünýä türkmen talyplaryna bolan bir maslahatlaryňyz näme diýip sorasam, Men şu doganlymy ozal kän aýtdym inspirational speech berdim men aýtdym bulary ştada amerikada successful boljak bolsaňyz öwe gitjek bolsaňyz sen işlemeli pikriňizi focus edip sen hard working işlemeli Başga-da aýtjak zadym ki, her näme işlejek bolsaň, her ýerde işlejek bolsaň, sen öz işleýän, edýän işiňi unik bermeli, essensial etmeli. Essensial etmek ýagny seň edýän işiňi başgaly edip bilmesin. Okey. Seň edýän işiňi başgaly edip bilmese, so Şol işlenýänligiň saňa they will need you okay so it's a job security şu işleýän ediňi unique bolsa sen her ýerden iş alyp bilýäň men näme edip şu wagt men işleýän ýerimde maňa üç ýyl ýamaşgadan galýarlar meň edýän işimi Men özümi tarif edemok, men edýän işimi otada äzir adam ýok. Men aýtdym olara, men aýtdym treýn berini edin, men aýtdym üçe, şondan çeýin maňa garlyp aýdýarlar. Ýogsa maňa näme diýip garlyjaklar? Ol işleýän ýerimde. Şol ştada siz her wire hard working etmeli we her näme edýän bolsaňyz, filmmaking edýäňizmi, surgeonmi, teachingmi ýa bankda işleýärmiň, edýän işini bir hizräk unik et ke başgalar şony başarmasyn taýsyz deňiň taýyň ýok deňiň taýyň bolmasyn we şony başararsyň ha ýöwür meselem bir bankda bir işleýäň bir zatda programma bar ki hiç kim şony başarmak şony işlänokda sen şony özüňi treýn ber şony şony işle ozan şony başlandan soňra ýu ar de only one sen saňa taý ýok ozan. Kurýerni meň zindigimde, meň işimde şol heýweri muhim zat boldy. Men her näme işlämde, her ýerde işlesem, men bir işledim ki başgalar şony edip bilmeýär. Özümi treň berdim ki şony işdip şony edip. Because of that, şondan çenli bar ahyrym mydama işleýän ýerimde işimde bady problem ýokdy. Şony men ýaş ogullara mydama aýdýan. Mydama Trewor Hartburgyn we bir ili işle ki saňa taý bolmasyn. Her kimiň nädämi şoň özünde bar şol. Sen sende şuny aýtdyň bir zat. Her kimiň özünde şu bar, şu power bar. Şol power bar sende. You have to discover that. Şuny özüň tapmaly sende şuny. Hawa. Indi bu gürrüň döşlemeden soňuna geldik. Bizi şeýle e, gürrüň döşlemede ýene razy bolup gelen üçin minnetdarlygymy bilýän. Nesip bolsa gelejekki e, projektlaryňyzy ýerine ýetireň, soň üstünliklere ýetireň, soň maksatlaryňyza ýetireň, soň ýene bir gürrüň döşlük ederis. Inşallah. Geljekde şulary başardyk diýersiňiz. Inşallah. E, köp minnetdarlyk bildirýän men. Sag bol. Öwrüp begendim we minnetdar etdiň we müteşekkir. Menden islediň ki söz aýta zadym ýok aýtdyk aýdyp bildim.